די הייליגע חכמים זאגן כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדו, ווער ס'לערנט מיט א צווייטן יונגל תורה איז כאילו ער האט אים געבוירן. זאגט מהרש אין דעם א אנדערע פשט סתם אזוי ווי מ'לערנט פשט. פשטות מיינט אזוי ווי wow האסט געבוירן נאך א קינד, האסט שוין הונדערט און פופציג טויזנט קינדער. זאגט ער ניין, כאילו ילדו, טראכט אז דאס איז דיין קינד. האסט א שווער קינד אין חדר? האסט א קינד וואס מוצקעט ארויס די גאנצע לעצטע ביסל כוחות וואס דו האסט נאך? כאילו יולדו, דאס איז מיין קינד און איך שיק אים אין חדר און ער נעמט ארויס די קישקעס פון א צווייטן מלמד און דער מלמד קאלט מיך און ער שיקט אים אהיים יעדן טאג, וואס וואלט איך געטון? וואס וואלט איך געוואלט? לאמיך טראכטן, דאס איז כאילו מיין זון. נאך א פשט כאילו יולדו, ס'דא קינדער וואס זיי האבן נישט קיין שטובער. ס'דא קינדער וואס האבן נישט קיין עלטערן. כאילו ילדו, איך בין זיין טאטע, איך גיי אים געבן א גוט ווארט. איך גיי אים געבן א גוט ווארט. א מלמד דארף בעטן דעם אייבערשטן ער זאל האבן די ביסעלע, די ביסעלע שכל, וויאזוי קען ער כאפן די הערצעלעך פון די קינדער.

מיט פעטש, נישט געטראפן די שיך, פעטש, נישט געטראפן דאס, פעטש, גיבט דער חדר א מחאה, א גוט מארגען, א גוט מארגען, מיט אביסעלע ווארעמקייט, וואס מאכסטו צדיק, ביסט די בעסטע יונגל, און נאכדעם קומט מען אין כיתה, הייבט מען אן לערנען, ער טוט זיך שוין וועלן אויס, ער טוט זיך שוין וועלן אויסהערן, א יונגל פרעגט עפעס אריין אינמיטן קלאס, עפעס כ'ווייס, הוידל בוידל פרעגט ער. נעם זיינע ווערטער און מאך פון דעם יעצט א מחי, די גמרא פרעגט דיך דאס, די דופן ולא יער, וואס דו זאג דיין קשיא קודם האסטו אים געכאפט, ער קוקט שוין אויף דיך, אלע קינדער קוקן שוין אויף אים, די גמרא פרעגט דיך דאס, א מחי, און יעצט לאמיר צוריק קומען צו, און יעצט לאמיר צוריק קומען צו ברכ'ס קשיא און צו חזקי'ס קשיא וואס ער האט פריער געפרעגט. לדובים וליער, אבער די ביסעלע די ביסעלע קילי הולדוי, זעסט אים יעדן טאג, האסט מיר דעם יונגל? יעדן טאג קומט ער דא אריין, ער קומט אהער האט נישט קיין משפחה, קענסט אים? יעדן טאג ער קומט ער קומט אריין ער שטייט ביי די טיר ער קוקט אזוי אויף מיר, איך זאל אים געבן עפעס א מאך ביי, נאכדעם גייט ער אריין אין כיתה. ער דארף עס האבן שעפעלע, יעדן טאג, און ביי לאנטש קומט ער נאכאמאל, ער קומט ער ער זוכט עפעס דא, ער מאכט זיך איז באטעמט, אז די רשיב זאל אים זאגן אה קום אהער, און ער גייט צוריק אריין אין קיט. טייער קינד, און האבן כאטש קיין עלטערן, דאס זאלסטו דערכאפן אביסל, נו, נו, נו, נו, קען נישט זאגן א גאנצן טאג נו. אויב ס'איז דא שמ מען שמייכלט פאר דעם אויב מען געבט א גוט ווארט יעצט קען מען זאגן ס'איז פאר אקעי מען דארף יעצט דארף מען אריין גיין אין בעט יעצט דארף מען גיין אויף עסן די עסן יעצט אבער די מוז זיי געבן אביסעלע ליבשאפט אביסעלע ווארעמקייט.